Bu gün şu ýerde Ýer ýüzünde awtomobil söýüjileriň kellesindäki döreýän soraglaryň jogaby çözülýär. Bu koçadan gelýänem bolsaň bir BMW-ni tanaýaň. Swtoforda arkaňda duranam bolsa bir BMW durany saňa tanaýaň. Oňa sözüm ýok. Ýöne nähili BMW-digini hiç kim bilenok. Öňünden seretselerem düşünenoklar, maşynyň arkasyndan seretselerem düşünenoklar. Paroluna seredýärler bäş ýüz pylan zat, Näme many aňladýanynam daže köp kişi bilenok. Benzä söýüjilerden başga şu zada düşünýän ýok. Oň düşünjek bolsaň şunça kitap okamaly, şony bilemok öndürijileň özi düşünýändirem öýdemok. Bu gün men size bollugyndan iň sada dilde düşündirjek bolaýyn, Benzäň arkasyndaky edebiýat kitabynda ýazylan ýaly çylşyrymly matematik parollary. Başardygymyzdan iň düşnükli ýagdaýda we iň sada dilde düşündirýäs. Biziň her günki görýän Benza modelimiz. Benzäň arkasynda şeýle bir parol görýäňiz her gün. Ýa bäş ýüz otuz i, ýa-da bäş ýüz ýigrimi bäş i. Bu zat näme? Bäşlik seriýa nomer. Indi ony has düşnükli dilde aýdaýyn. Bäşe derek dördem bolup biler, üçem bolup biler. Birinji nomery. Haçanda birinji nomery kiçelse ýa-da ulansa, maşynyň göwresi hem agralýar, hem ulanýar, tigirleriniň aradaşlygam daşlaşýar. Has düşünikli aýdaýyn, üçlük bolsa Corolla, naprimer, Corolla-nyň göwresi bilen deň, dörtlük bolsa Camry, bäşlik bolsa Avalon-yň göwresi we agramy bilen deňeçerräk sistemada bolýar. Umuman, sada dilde düşünikli sistemasy. Ýöne şu ýerde ýekeje bellemeli zat-da, haçan-da öňündäki seriýa jübüt sifrler bilen ýazylsa, dört, alty we sekiz sifrler bilen bellenilse, bul maşyn şäher içinde sürmek üçin ýöne imенно sportiwnyý model, şonumy aňladýandyr. Birinji sistemasyna düşündik indi galanyna düşünýäs. Yzynda näme bar? Otuz bar-da ýa-da ýigrimi bäş ýene şoňa meňzeş siferler bar. Otuz bolsa naprimer biziň dilimizde we köplenç gürlenýän dilde üçlük motor diýip bilersiňiz. Üçlük motor adaty zat. Iki ýarym ýigrimi bäş ýazyly bolsa iki ýarymlyk motor. Indi yzyndaky i harpy näme? I harpy injektor motor. Injektor diýmäli benzin bilen işleýän awtomobil motory i harpy. A haçanda i harpyň deregine d harpy bolsa onda dizeln awtomobil. Prosta Türkmenistanda dizelne benza münýän az. Iks bäş diýeli, adaty zat. Iks nedorožnyý sistema, nedorožnyý sistema Jeep kysymly benzanyň awtomobil modeli. Şu ýerdäki maglumatlary aýdaýyn. Haçanda Iks bäş, yzyndanam kyrk i bolup biler. Dörtlük motor, inžektor, ýa-da kyrk d bolup biler, dörtlük motor, ýöne dizel ýangyjy. Benzanyň islendik modelleriniň yzynda Iks Drive diýen haty görseňiz, bul Polny priwd, ýagny dört tigirlerem işleýär diýmek. A haçanda S-Drive görseňiz diňe öňki tekerli BMW-niň diňe öňki tigiri işleýän modeli çykarylan bolsa, onda S-Drive bilen belgilenýär, BMW-niň esasy bölegi yzdan çekiş bilen işleýändir. Indi iň çalşyrymly sistema, M. M motorlar, M üç, M bäş, M pylan zat, ýene bir zat. Sada dilli aýdaýyn, iň prostoý zat, islendik BMW-niň modellerinde, islendik seriýalarda, islendik kuzowlarda hem görüp bilersiňiz. Setkasynda goýýarlar hem owadan reňkleri, hemem arkasynda goýýarlar. Üstan reňk, gök, fioletowy, gyzyl, gapdanynam M harpy goşulan. Şul znagy görseňiz, sportiwnyý motor ýörite oturdylan. Empower diýmek, em derejesindäki güýç diýen manyny aňladýar. Bu-da düşnüklimikä diýýän, islendik motorlarda görüp bilersiňiz. Diýýän dowamyny ýe modelleri bilen ýe harpyň nämäni aňladýagy bilen başlaly. Bir müň dokuz ýüz altmyş sekizinji ýyllardan bäri ýe modelleri öndürilip gelýär. Ýe ýigrimi bir, ýene bir zat. Onda biziň bilýänimize geçeli. Ýe kyrk alty, ýe altmyş, ýe togsan iki ýene şoň meş gowy modelleri bar. BMW-niň taryhynda bir at gazananlar bar. Indi şo sistemany prosta şeýle bir zat boldy. Ýe diýmek, Adaty gündelik sürüş üçin niýetlenen awtomobil. Häzir şo modelleri, Y modelleri prosto F modelleri höküminde ýerini çalşdy. F-on, F-otuz, ýene şoňa meňzeş geçip gitdiler. Näme üçin? Häzir Y diýilýän zady elektronny gibrid sistemasyna Y parollar bilen belläp başladylar. Y harpyny görseňiz, Ol nirde ýat bala? Ýaňky näme diýdik? Bäş ýüz otuz, bäş ýüz ýigrimi bäş näme-näme? I-däli ýe bolsa. Hem-ä benzinli awtomobil, hemem gibrid. Gibrid näme bolýar? Altmyşa, ýetmişe çenli şäher içinde süreňde diňe elektronika, tok bilen ýörýär, ondan gaz hasam gaty gidişek bolsaň, benzin sistema geçip gidýär. Benziniň güýji bilen işleýär. Şo sistemany ýe bilen belgilen diýenler, naprimer, bäş ýüz kyrk i-däli ýe bolsa, şol BMW gibriddir. Diýmek, häzir şu wagt F modelleri komfort, rahat, hemem ekonomiçni, adaty dizaýn. Her bir awtomobil kinolarynda zatlarynda BMW modellerinde ýa-da başga bir ýaryş modellerinde skorostyň ýanyna knopkaň üstüni açyp knopkany basýarlar, maşyn polny gök howa berip uçup başlaýar. A şo sistema bar. BMW-de seriýalarynda ýörite şol sistema oturdylan seriýalary bar. Haçanda BMW modelleriniň yzynda T harpyny görseňiz, kiçi T, gyşyk ýazylýar özem, T harpyny görseňiz, şol T harpy turbokompressor we ýörite turbo kislorod beriji boçka oturdylandyr. Şo ýagdaý T. Indi T-ni käwagt GT bilen çalyşýarlar. BMW-de GT diýip bir model bar. GT hiç hili ýagdaýda turbo däldir. GT Gran Turism manysyny berýär. Bu zat uzak ýol üçin, welaýat arasyna, ýurtlar we şäherler arasyna uzak ýollar üçin, garaz, başlygy irkisidenli oturýar, woditel rolda we başlyk arkaýyn ýoluň keýpini çykaryp sürmek üçin niýetlenen model. Indi bu ýerde jemleýji pursat geldi. Primerno men size BMW-ni tanama mümkinçiligini döretdimmikäm-ä diýýän, başardygymdan BMW. Seretseňiz, indi plan modeli diýip bolýar şu ýerdäki maglumatlar bilen. Indi geldik. BMW-niň parolyna seretseniň, BMW-niň näçe at güýjüni hödürleýändigini we oturan motoryň näçe silindrlik motordygyny tanasyň gelýärmi? Üç silindrlik motor. BMW-niň üç silindrlik motory bir ýüz bir ýüz dokuz at güýjünden üç ýüz otuz alty at güýjüne çenli hödürleýändir. Şeýle ýagdaýda belgilenýär. Bular üç silindrlik motor, bir ýüz dokuz at güýjünden üç ýüz otuz alty at güýjüne çenli. Benzin sygymy bir ýarym litr, bary-ýogy bir ýarym litrlik benzin sygymy we şuň içindäki ýe harplar elektron gibriddir. Indi bolsa dört silindr. Dört silindr iki litrlik benzin sygymyna eýe, bir ýüz ýetmiş dokuz at güýjünden üç ýüz kyrk alty at güýjüne çenli aralyklarda şeýle belgiler bilen belgilenýär, ýe görseňiz, elektron gibrid sistemasy, Indi alty silindrlik motor. Alty silindrlik motor üç litrlik benzin sygymyna eýe bolup, üç ýüz otuz üç at güýjünden başlap, bäş ýüz on at güýjüne çenli size güýç hödürleýär. Bularam şu ýagdaýda belgilenýär. BMW-niň sekiz silindrlik motory Asfalt agladaw diýen aýdymy aýtdyrýan ýeke-täk motorlar Legendarny sistema dört bütin ondan dört litrlik benzin sygymy bar. Bäş ýüz on at güýjünden alty ýüz otuz bäş at güýjüne çenli size güýç hödürleýär. Beýleki maşynlar swtoforda durka, bul eýýäm aňyrky swtofora barýar. Garaz, şo derejedäki güýç. Indi bular şeýle ýagdaýda belgilenýär, bular kän uzak däl, umuman. Benziniň on iki silindrlik motory, gijäniň möjekleri, her bir kişiniň münüp bilmejek modelleri, Alty bütin ondan alty litrlik benzin sygymyna eýe bolan on iki silindrlik motory şeýle ýagdaýda belgilenýär, hödürleýän at güýji bolsa, iki bölek bu ýerde. Adaty şäher üçin, şäher halky üçin hödürlenýän, indi, raýatlar üçin öndürilip taýar ýagdaýda satylýan modellerde Başga at güýji bar. Alty ýüz dokuz at güýjünden ýedi ýüz elli at güýjüne çenli size güýç hödürilýär. Ýöne zakaz boýunça çykýan motorlar bar. On iki silindrlik zakaz boýunça çykýan motorlaryna müň at güýjüni hödürleýändir. Şeýle sistema diňe zakaz boýunça öndürilýär. Adaty ýagdaýda öndürilip, klientlere satylanok. Ýene-de bir benzaň üýtgeşjek dizaýny bar, maşynyň arkasyndan seretseň, elektronly gurjaklaryň gözi ýaljak bolup şeýdip duran, arkasy gara, üýtgeşjek çyrasy bar. Bu bar maşyn modeli bar. Köplenç aeroportda bar, şäherde däl, men birýanym, ýalňyşmasam, bar bolmaly, bir ýerlerde gördüm öýdýän. Bu modeller I harpy bilen belgilenýär, motoryň güýji zady hödürlenmedik. Hödürleýän güýji I üç, I dört, I bäş, I alty sifrlary göwresine görä ulananyňça maşynyň güýjem şonça ulanýar. Bular polny elektronik sistema, diňe zarýad bilen işleýär. Ulusy bilen kiçisi bar. Ulusy kupe, üsti açyk kabriolet, ýöne iki gapyly. Haçanda kiçisi görseňiz üsti açyk dört gapyly maşynlar. Oda düşnükli bolsa, Easy, Gidrogen, hidrožen, diýlen ýazylgy haty görseňiz, bul benzin bilen işýänok, bul diňe wodorod bilen işleýär, tüssesem suwuň bugy. L harpy köplenç ýedilik seriýada goýmaly. L harpynyň manysy, tigirleriniň arasy örän daş, adaty bolmaly sistemadan Beýlendikkänem daş, iki gapdaly synam. Karoç iýni boýunça-da, boýy boýunça-da tigirleň garysy daş diýmegi aňladýar. Bular aňsat-aňsat agdarylmaly däl, ýoldan çykmaly däl diýlen sistema boýunça öndürildi. S harpy, essa, türkmençe s harplary bilen başlaýar. S sport we S drive. S sport näme? M motor oturdylmadyk, ýöne adaty inžektor motorlara garaňda ýörite güýçlendirilen sistema. Indi S-Drive näme? S-Drive diňe maşynyň öňki tigirleri işleýän sistema. BMW-niň aslynda yzy işlemer ony ýöne S-Drive ýazyp goýsa şul BMW-niň diňe öňi işleýär diýmegi aňladýar. Indi şeýle bir zatda biziň dilimizde T bilen Y ýazylmaly T, I mi, T, Y iki mi garaz bir giden dilde her hili okalýar. Haýsyny okasyňyz okap bilersiňiz şu ýerde görkezýän bu zat näme? Üç gapysy bolmaly we üç gapyly hejbek diýip tanalýar. Köp ýerde hajbek diýýänem bar, heşbek diýýänem bar. Başardygymdan iň düşnükli ýagdaýda BMW-iň parollerini düşündirip bildimmikäm diýän. Kommentariýada nimäni düşün öz pikiriňizi ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Indi indiki wideoda näme bolar? Indiki wideoda eger-de M-Sport M modelleriniň taryhy barada, nireden gelip çykandygy barada maglumatlar, X modelleriniň nähili kagzyda gelip çykandygy barada maglumatlar, üstesine F modelleriniň döreýşi baradaky gyzykly maglumatlary bilesiň gelýän bolsa, dogam diýip ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Elbetde, bu maglumat siz üçin gyzykly bolmadyk bolsa, gyzykly däl diýip ýazmagam ýadyňyzdan çykarmaň. Begnazarow Kar, Begnazarow komandasy bilen bilelikde Her biriňize şul sahypada laýklaryňyza garaşýar. Siz laýk basyň belkem şu ýyl inşallah siz benze münersiňiz.